Helai kawnpui zau a buhna hrileng mek te, a hmunah belhchianna te min rawn neihpui dawn a, kan lawm hle mai a, eh a nat dan a nih phung hrim hrim te khang zawng zawng kha an rawn sawi fiah dawn a, ngun deuhin. lo neihtu buh ching tu ten a lo ngai thla ila lo en ila tichuan a enkawl dan tur chung chang ah te pawh hriatfiah loh tai tak te pawh kan hriatfiah thei dawn a ni tichuan lo zawng zawng te hi kan kan kual hman dawn lo a buh natna zualpui-- te kan kal kual dawn a, tin vawni ah hian kan VC ten an tawihawm dawn bawk a ni tichuan lo neitu te hmun deuh in kan video te min lo thlir sa kha heng te hi kan buh leh bal enkawl chung chang ah chhuat pui na tan te pawh kan lo hman pawimawh dawn hle a ni. tin eh mi kum te tawngkam te kan thiam lo a mi kum te pawh kan thiam vak dawn lo va chuvang chuan hriat theih na thui tak nen khan min lo ngaihthlak sak a min lo en sak leh theuh turin kan han ngen leh bawk cheu a ni.

tihian hei kan fevicol lama kan hotu tlemain a hmunah min rawn bel chhian chak dawn a kan lawm hle a ni kan harsat nate eng nge engte enkawl zel dan tur te pawh nakinah a han pahin min la sawi sak tur a ngai la. tihian chiang deuh in a han bel chiang a nakin ah engmaw sawi fiahna te pawh la nei tur a ngai la. umm buh dam lo an buh hi a dam lo anih hi a ti nghal chat a hei kan bel chiang tha zel anga lo mawng lampang mahni kan video hmasa a kan lo tih lan tawh pu sangte lam ah kan chhuk thlâng a. tihian kan kal zel anga lo mawng lampang. kan pan thla dawn a ni helai kan chhuk thla zel a hei helaiah hian pu sangte lo an thleng thla dawn a helai hian clinic a chhungin hlo an lo thlo mek bawk a. eh u neih thawk nasa ve aw hei ni hi ni lang tha lutuk khawp maw min rawn hawi lawk teh i sial khawp mai. hian u sangte lo thleng thla a helai hi mahnia a hlo lo kahna hmun kha a lo kha a ni a.

a hmuh tham loh rannung te tak te te rannung te tak te te chhawk sep sep. a hmuai. Aw khumi khumi te khu maw khu khu te reuh te ani ta green leaf hopper ania maw khu a thla hmawrah khuanin amah khu hring te ta teraw a thla hmawrah khuanin ihh a dum a dum thet thet khu khu khu. Green leaf hopper ania hemi hi ih viral viral natna thlentu a ni ta a ni viral natna thlentu ania buh tur aw buh tur kan tih bik ho hetiang ang buh thang thei loh hetia zuk than thu deuh hlek. khang ang ho kha thlen tu ni ta maw hetiang lei leh ah ah lei let ah hian in a tam bik ta maw chung ho natna chu mahse tun ah hian chuan in heta tlang ram englo ah hi chuan in a englo lutuk lo ang a a tam lutuk lo ang a mahse lei let nei ho bik te tan kha tiang ang kha in lo hmuh nih chuan heng ho hi lo englo zel tur lo ven. a ngai a nih chu chuanin khang ho kha buh tur ho khatiang ang kan tih ho thlentu kha a ni ta a chuanin maw umm awle kawnpui zauah hianin hei umm an buh hi a na an tia kan zuk kalhin lip blast a ni tih kha kan zuk ah chian a hei hi lip blast hi engtin nge kan hriat hran thei ang intih chuanin hei a hnah hi chiang deuhin han en ula umm a natna ho hi maw hei.

Heti laia heti lai zau a kan han ih hmuh chhuah leh deuh bik a chu ih lo mawng lampang ah hian in he nat na hi a awm tam bik ta a ni ngatinge kha kha kan tih chuan in-- Tlemin lo mawng lampang hi a lum deuh ta a a uap deuh bik bawk ta a chuanin hetiang ang natna ang hi a inkai a inkaichhawnna chance hi a sang lutuk ta ni chu chhuati ang ah hetiang ang natna ti mai ang ah ah natna inkaichhawn dawn reng reng chuanin hmun eh uap lampang emaw hmun-- ih lum lampang deuh kha duh ta a leh umm blus bik a hi hei kan en chuan in khu a in ang deuh vek a ahh amah khu a zum a a lai ah khuan in ih a va la chuan in a eng in ti khuan in a hual ta a ni hei hi a lo len zel a lo len zel phei chuan in-- ihh enge a hnah hi tihianin te reuh te te ho hi nakinah chuan tihian a rawn thang a rawn thang lian anga a rawn thang lian zel anga umm nakinah chuan a hnah pumpuia hi ihh a rawn ro vek thei ta nih chu maw a rawn ro vek thin ta a khawti lampang a thlang lampang a kan hmuh ang khan a thlang lampang a kan hmuh kha tlemina tlema a advance stage deuh hlek tawh a ni ta a chuanin ihh-- Hlothlawh fai te khang ang te kha pawimawh ta a tunah pawh hian in an hlo hi chu an hlo fai tha khawp mai a hemi grass family kan tih ih khang ang ho bik kha alternate host an ni ta a a natna hi ih nakinah buh te pawh lo seng zo mahse a natna hi ih khatiang ang hnim-- engloah te khanin an lo biru thei ta a khami nih vang khanin hnim te ka teh ang hlo te kha kan thlawh fai kha a pawimawh ta a ni chuanin hei kan hmu zel ta tiraw a awm dan chu a inang vek ih hetiang ang ni lo ih hemi blast ni loh hi brown spot a awm ve bawk ta a ni mahse tuna kan huan kalna ah kan lo kalna ah hi chuan kan hmu chiah lo a ih-- Ih, brown spot-a pawh hi hetiang ang tho hianin a val ṭhet ṭhet ang hianin a awm a, mahse, ih, a spot-a kha a te bik ta a. Ih, te reuh te te in ti hianin a uk ṭhet ṭhet bik ta a nih chu maw chu chu a in dang, ih, a in an lohna a ni bawk ta a. Chuanin, umm. Umm. Khatiang khanin kan huanah te a lo awm a nih chuanin ih tricyclazole a nih loh pawn carbendazim chu mi eh chumi chu damdawi a awm a chu chu tui rawh a lak a. aw hetiang a ih kan buh te a lo nat chuan hei hetiang a kan buh te a lo nat a umm a eng lo chuan in damdawi kah tur hi a awm ta a chu chu ih tricyclezawl te carbendazim te edifan force force tih te chung ang te chu kah tur a awm ta a ni chu mi chu tui litre khat ah gram khat hisap in-- kan kan ti dal ang chu chu ih kar khat danah te emaw kar hnih danah te ih kah kah thin tur aw ih chuanin kan huan reng reng te ih khatiah ang hnim a natna lo ih eng nge lo pu darh ve thei tu lo keng darh ve thei tu ang te khang ho te kha kan thlofai char char ang chuanin ih damdawi kan hman reng rengin ih enge keimahni kha uluk deuha ih kan eng lo ve ngai zing dai lamah leh tlai dai lamah khanin ih kah tur a ni a chhan chu chhun isa lutuk ah te kha chuanin ih eh enge a thawh tur ang te khanin a thawk lo thin chhan chu amah kha alo evaporate hman thin a maw duh ai khanin ih khatiang te kha a ni ta a chuvang chuanin ih.

I nodal blast a rawn awm leh ta ni chu chu a changa buh changa khanin i a rawn dum bik thin a chutah te chuanin a rawn lang chhuak thin ta ni chuanin nodal blast a nih loh chuanin hetah neck blast kan ti leh ta a khami a vui i a rawn vui tur tan tir chiah ah khanin i a rawn-- a rawn awm leh thei ta nih chu khami a vui tan tir tur chiah a rawn awm khan in ih a vui te kha a ti tliak thei ta a chuan in buh te kha a si teuh teuh thin ta nih chu maw ih khami nih vang khan in uluk deuh a ih kan buh hmun te kan enkawl a ngai dawn tih na nih chu. Awle tuna kha piangai khan a hmun leh hmuna experiment ehh te neiin sawifiahna ten nei a sap tawng te tam a kan lo hrefiah thiam lo mai thei mai erawh chu khante lo ngaihven tlang ila kan buhnat dan zawng zawng te leh a enkawl dan te. lo neitu tena kan ngaihven kha a ngai a ni kei ni chu kan sawi fiah thiam ve dawn lo a ti hian vawi nia kan kal kual zel anga buh natna hmun te kan tlawh kual zel dawn a ni -- chuanin ihh si treatment hi uar bawk ila ka tia chhan chu hetia a lo nat tawh hi chuanin inven te hi a harsa tawh thin a khami ni vang khanin ihh a englo ah hi ah a buh kan kui tur a a buh kan chi chi kan thlak tur a kha kha kha si treatment kan lo ti lawk ang enge si treatment chu kan tih lawk eh enge si treatment chu kan tih chuanin khami a chi a kha. Ih, damdawiin kan lo chiah dawn tihna a nih chu aw. Damdawi chu khatiang ang nichin a kan sawi ang tho. Carbendazim te, Captan te, Thiram te, khang ang ho te khanin ih, ih kan lo che ang a, chu chu ih, ih buh khami a chi kg khatah khanin ih, gram hnih vel hisap khanin khatiang khanin ih, lo chiah thin tur a ni. Zan khuaa chiah pawh pawilo kan eng lo tura kha chuanin umm. ih khatiang ang natna hi a lo awm ih a ni tih ih kan ih hriat chuanin ih khatia an lo eh to atang a ih kar hnih na atang vela damdawi kha ih kah chhun chhawn eh kah chhunzawm leh thin tur a ni chhan chu ih khatia a chi kan chiah khanin ih-- kum khuain a veng dawn tihna a ni lo va, ih eng nge ih kan lo ih eng lo ve ngai nih chu keimahni pawn ih kan lo enkawl chhunzawm ve a ngai dawn tihna a nih chu. Ti nei te lamah kan chhuk thla a hei tia ngaihtuahin thla te kan han la kual a a hmunah tuna a sawi a rawn sawi fiah tur ang khan lo neitu te pawn buh chiang ten kan buhnat dan te kan lo bel chiang a sawi dan kal hmang ngaithla chung khan-- Chutiang chuan enkawl dan kawng te pawh kan dap chho zel tur a ngai la a tha nge. Hei lawmawng lamah kan chhukthla zel dawn a. Ral leh lam pu tlang hnung thanga te lo lampang an pan phei leh dawn a ni tlang hnung lampang te kan han fang chho lenga buh nat dan te kan han en fiah leh dawn a ni tah hian ngaw hi ka han chhuk ka han lut thlâng a hei wai chu kan ho tu nu piangai pawh aa hrawn pawisa lo in lo nei mi te tan tihna a rawn feh chhuak a kan lawm khawp mai.

Nge lui kan thleng thla hei lui nuam deuh mai a lo awm a tui lah chu a lo nuam em em bawk a hotu nu pawh pi angai pawh kal that thei ve zel a. Ka tlang hmingthang te lo an lut chhuang a an ni buh hi kan beh chiang chho loh dawn a ni.

a thawh dan te a nat dan te a in ang tlang zel a ni tichuan nakinah sawhthing chung chang te pawh kan la ngai thla tur a ngai la a chhang e. Pu Tlanga bu hi hei a lo nasa khawp mai a heng te phei chu hei a thi dawn te pawh ang khawp mai a awm dan hi. Pu Tlanga buh hi hei a na nasa khawp mai a a nat dan pawh a inang tlang viau a.

Helai ri inkham dan hi ka han en chuan lehlam hi a na nasa viau lai lehlam hi a zawh a ziam viau thung a a mak hle mai. Helai hi nat dan a dang deuh niin a hmu a hei ka ti lai hi tlem in a nat dan a dang lam leh deuh a hei hi ni chin a ka rawn sawi zeuh tawh brown spot kan tih ang teh kha a ni ta maw te reuh te te in a rawn spot pheuh pheuh hi ihh blus nen khan chuan in hei blus pawh awm tel tho ta mah se hetlai vel bawr ah hi brown spot kan tih ang reng deuh kha a ni ta.

Thlam pawh a nei hlian khawp mai a, an buh pawh a tha khawp mai a hei. Helai hi punnunpuia te loh a ni a mahni kan tlawh hman ta loh chang dung ah khan kan chho zel a chuan khu leh khuan biak nawr te ho a no fe leh khuh hei punnunpuia te thlam a ni a thlam pawh a nei nuam khawp mai a a lei liam bawk a. an buh pawh a tha phiah a ni. Tin hei Laithlam kan thleng chho leh a.

sawlai theihin khamna teuh sawh puarem a kan v c lo a ni engtak chu ching ve maw zau khawp mai saw. Nia a thlai te saw a lian thur thur dawn tih la. Helai zawl hi puma chhan a chu chhi veng lo a ni a buh a nei tha khawp mai a a lo a zawl a hmun te a rem tha bawk a buh pawn a ngeih khawp mai a hei. Helai hian thlam a lo awm leh a buh erawh chu nei tha phian a ni. hei kan chho zel a hei angai hi i chak tawh em chak lo maw a tha khawp mai hei vawini ah a hmun ngei ah min rawn kalpui thei a. kan lawm hle a ni. Puvanna sawma te lo kan thleng chho leh a an ni pawh an vuh te. a hrisel fian mai a hei buhna han hmuh tur a awm lutuk lo va tin an lo te pawh an lo tho fai khawp mai a buh pawh tha tlangpui a ni. Ka sawm a tlang kan thleng chho lul mai a hnai an thlang bul vel buh pawh pawh a tha khawp mai a. chuan hei vawinia kan sawi tawng khan buhna te enkual in keivel kei lama kan ho tu nu piah angai kan han zui kual a a hmunah te mian en sak hlawm a lam ang khawp mai a hei tihian helai tlang dawng atang hian khulai hmang atang kan chho a usawma te lamah.

Tihian kan v c p hlui punun pui a thlam a thingpui te kan inchawlh phei dawn a ni. Khilai thlam khi punun pui a kan v c p chawl ta lo a ni a mah pawh khi thlam a lo thu lut a lo thu lut mai a kan han chawl chho dawn a ni. punpui thla mak a rawn chawl chho a thlang pawh a neih nuam e nuam khawp mai.

Awle hei tunah hian hun puithlama kan sawn mek a vawiinah saitawm khan K V K lam atangin kan lo kawnpui zau te-- natna te min rawn en puiin pi a ang ai kan hotu te an rawn kal a tunah hian tuna kan kal tawh nahah khan a hmuh dan te leh eng nge enkawl zel a that dan te lo nei mi te tan a hriat tûr pawimawh a hriat ang ang te an sawi leh ang a. Englo kan han hmuh danah chuan a zau mawng lampangah deuh zel khanin ih natna leh ih khang ang vela kha ih kan hmu nasa hei hi a chhan ni ta bera lang chu ih zau mawng lampang hrim hrimah hianin ih eng nge ti hianin natna te chu a lo in kai darh thei ta a ih ruah te ih thli te an han thawt a ih-- A thli dawngtu kha an ni ta ni. Ih, khami ni vang khan natna te pawh ih lo awm ta se, a mawng lampang ang zel khan in an ih tuarna deuh bik thin ta. Hei hi ih hemi Mizoram mai ni lo hmun dangah te pawh a ni tho ta a, leh ih a hmun mawng lampangah hianin eng nge ih a humidity kan tih te ih khang ang ih ih a sik leh sa ah kan han tehna deuh ang maw khang ang relative humidity kan tih ang te kha ih. a tam bik ta, a sang bik ta, ih khami ni vang khanin tlema alo lum deuh hup hup a maw ih a environment te tlema alo dam deuh hlek thin avang khanin ih nat na te kha ang ang te kha a in kai ih enge a in kai darh khanin an tuar nasa eh thei bik em em a chuanin ih khang ang alo nih takah khan ih enge a tirah Ih inven hi a pawimawh ber a ni. Ih inven tih khanin ih enge seed treatment na china kan sawi ang te, ih khang ang te ih leh ih khami pesticide te maw ih kan kap dawn anih pawn ih fungicide te maw kan kap dawn anih pawn ih enge kar khat danah te kar hnih danah te ih seed treatment kan tih bakah khan tlema um zui ve deuh te kha a ngai a chuanin ih. I enge kan buh hi hei hnim family kan tih ang kha a nih tho avang khan kan hnim te khang ang te kha i kan thlawh fai a pawimawh bawk a chuanin umm kan lo leh a vel i kan lo thlo fai a nih pawh khan in hei a bulah khan in paih mai lovin i khawiah a maw i hmun fal lai deuhah i. Eng nge a theih phei chuanin hal ral te hi i a tha thin a ni? Kan hal ral thei lo nih pawn i lei te kha tikhan lei khuar ila, kan lei lei khuar ah tikhanin zuk paih ta ila, chuanin lei i lei dangin tikhanin chhin leh thin ta ila, i a bik takin khu mi i englo zau pakhatah khanin brown spot kha kan hmuh deuh kha khatiang brown spot a te ih khang ho phei kha chu a chi atanga inkai darh thei chi ang te khan ni vang khanin ih thlai chi kha kan buh chi a te emaw khang ang te kha ih thlan fim khur a ngai a chuanin ih sawhthing te pawh-- Ih hetlamah te pawh an lo ti zeuh zeuh bawk ta a, chu chu sawhthing sawhthing pawh hi ih enge ih sorkar in hma a la bawk a, kan sawi belh lawk ang a, sawhthingah hi ih a then te chuan in zan khua khua ten ih an chiah a, ih a nih loh pawn darkar sawmhnih pali chiah te kha an awm ta a ni. Ih khang ang kha ih tih lo hram hram ila chhan chu sawhthing chu ih kan hria ang a, amah hi thlai tui Tui pai tam ang chi kha an ni ta a, umm eng nge amah pawh hei kan den pah te pawn a rawn tui sawk sawk thin hi maw? Khang ang te khan ni vang khanin ih khatia ih zan khuaa kan chiah kha chuanin ih amah khanin tui kha ih a pai hnem leh zual ta a ni. Chuanin khami ni vang khanin ih a tawih awl bik a, chuanin umm a tawih awl mai bakah umm. Eng nge amah te kha ti khanin eh heta eh Pu Arema khanin a sawi tawh tho a, ih amah te kha hei a lo dup thin ta a, chuanin khatia damdawia kan lo chiah a nih pawn ih minute sawmthum atanga minute sawmli panga vel chiah hi a tawk a, chuan umm kha kha ih kan thla mah te amaw hmun dai laiah khanin kan pho ro leh phawt ang aw kan dah ro leh kan chhap hul leh phawt dawn a nih chu, chuanin kha kha a hul veleh khanin ih. Kan ling chauh ang i, eng nge chuanin damdawiah khatia kan lo che anih pawh khanin i a veng reng dawn lo i, hei damdawiin ka che a i, a tam tho si a, a eng tho si a te pawh an ti thin i, kha kha i eng nge. kan kan lo chiah a nih pawh khanin ih ngaihtha deuh a khatia ih eng nge a kum tluahna ti mai ang kha mi a thlai kum tluahna veng tur kha a ni lova ih ih eng nge damdawi dang a khatia enkawl zui leh va va bawh zui leh kha a ngai a chuanin-- I kan lo chiah dawn a nih pawn eng eng natna nge emaw eng rannungin nge ei eng vanga tam nge a nih tih kha i kan chik phawt ang chhan chu damdawi chiahna tur hi a tam em em a i entir nan i rannungin a lo ei ve ta a ni sawhthing phei chu stamp borer te i khang ang te kha a awm ta a stamp borer a nih loh pawn i eng nge hetah-- Ih, Rhizome fly kan tih ang te, khang ang te kha awm ta nih ah a bul ih a bul bala khatea lo eitu ang te emaw khami a stem khami a thlai a lo eitu ang te kha awm ta a, anih loh pawnin natna khami natna hrik ang te kha an lo ih vei thei ta a. Ih, ka sawi duh ah chu ih aw entirna pakhat ka han pe lawk ang a, ih a khua hming chu ka sawi chiah lo anga mahse ih kha ngah ngah te pawh khan in damdawi kha ih fungicide khan in ih an lo che a ni chuan in mahse kha kha an sawh thinga kha a han tam a a hmuna kan han en khan in rannung khan in a lo ei daih ta a ni ih khatiang ang te khan ih vang khan in ih A kum hmasa ah eng eng vanga ahh tam nge a nih tih kha ti mai ang. Mizo phei chuan in ehh thil tam tih hi ehh eng nge umm kan hmang lar khawp mai a kha kha eng vanga tam nge a nih rannung vangin nge a tam ehh natna hrik avangin nge a tam tih kha kan chian phawt ang a chuanin chumi ang mil zel chuanin a sawhthing ate pawh kha ehh kan cheh a ngai dawn ta a ni. Rannung vang a nih kha chuanin hetah insecticide daih kha hman a ngai a chuanin ehh. Ih natna vang a nih chuanin fungicide emaw bactericide kha mi a nat dan ang a mil zel khanin damdawi khanin ih chiah thin tur a ni. Chu chu ih ka sawi duh a, chuanin buh te pawh chutiang tho chuanin a ni bawk ta a. Ih aw chung chu a ni deuh mai. Thla kv klim lama kan la ho tu nu piah ang aiin a buh nat dan te leh sawh thing te a nih phung hrim hrim te kan leh kan enkawl dan tur te an sawi a khang te kha ngun takin a lo nei mite pawh khan lo ngaithla ila a practice a han tih dan te pawh an zawng ila kan thlai leh kan buh te a lo him zel nan. Heng kan hotu ten a kan thu sawi an thu sawi te hi zawm hram hram te pawh kan tum theuh dawn nia chuan hei helai ah hian kan v c p hlui punanpui a awm a a ni hi tuna kawnpui zau chheh tu te kan v c te khan a ni a tunah hian v c p a chawl tawh a eng emaw han sawi duh te pawh a nei ve mai thei bawk a tin hei kan v c member -- Puarema tumvuine kan kal chhuahna te pawh engemaw han sawi bel duh amaw lawm thu han sawi na tur te pawh a nei maithei a khan sawm leh lawk ang a chuan kan hunte kan duh tawk dawn em vawi ni tan chuan subject matter specialist plant protection maw kan sawmna te min rawn tih hlawh tlen chak thei a kut hna thawk tu ten an tawrhna ih an buh te an thlai a an tawrhna te a hmunah min rawn en fiah pui a rum leh rimlo deuh deuh ah pawh a hmuh ngei tumin ih thei tawp chhuah in taima takin min rawn en pui a a chungah kan lawm tak zet a tin khang a rawn sawi tak te kha pawimawh hle mai. Nakinah kut hnathawktuten kan lo neih let tur kan tih leh tur zelah pawh ih awmze nei zawkin hlawk zawka thlai te kan thar theihna tur te tha zawka thlai kan enkawl theihna turin mahni pawh inzir tum ila khang a sawi bakah pawn thil tha dang tam tak mahni kan hriat ang te pawh ih keimahni tan zel a nih a in upgrade zel tum ila a tha awm e. hei pununpuia hian machine sawi ang khan helai kawnpui zau hi v c p a nih alai atanga an lo thleh ram a nia sawi tur tam tak te pawh a nei maithei a mahro chu ah a ngaihmawh zawng tawi te han sawi sel a hei kum inah kawnpui ram kan han thleh a ihh khawzawl kan phur khawp a. Tunah hian chhungkaw Javel in kan nei a, heti lamah hian Khawzawl hian in hmun thumah ram hi kan chhe a, Khawzawl Joint VC hian hmun khat a ni a tuna kan awmna hi Darngawn ram Kawnpui ram a ni a, a tlangpuiin Kawnpuiah hian buh kan ching deuh a, a neite hian chuan sawhthing chinghin awm zeuh. zeuh a tin hemi kan ṭheh dawn hianin hei ling road te hi kan han lai a ih mipuiin kan chhawr khawp a heng te hi hei vawiin ni thleng hian tianfeh kawng kan lo neih theih phah a ih ni zah in hlawhna aṭanga heng te hi laih a nia mipuiin kan chhawr em em a ni. Tin, kan khawtlang hruaitu kan VC ten lo neitute harsatna te hria a tia hmain rawn la a, kan department KVK te hruaia a hmun ngeiah kan harsatna te in rawn en thei hi kan lawm em em a ni in hmalaknaah thla kan thla a muang em em bawk a ni.